Generosidat ta algu ku bo ta nase kuné? Mi nòmber ta Caress Isings. Esaki ta un aporte amoroso. Awe ta djaluna sinku di sèptèmber binti binti dos. E echo ku sèptèmber ta rekordá mi ku ya mi ta aproksimando mi sesenta ta pone mi para ketu na aspektonan di bida ku mas ta impreshoná mi. I e promé riba mi lista ta pobresa. Pobresa di miyones di hende ku ta muri hamber den un mundu kaminda tur dia hende ku empresa riba henter nos planeta ta tira tonelada di kuminda afó. Pobresa djesnan sin dak riba nan kabes miéntras tur kaminda edifisionan grandi kompletamente bashí ta para putri tur tapá na hèkwerk pa protehá. Kiko? E gevadèm dje doño? Mucha chikitu tira afó ku ta lastra riba kaya pèrdí miéntras henter nos komunidat mundial ta howon para mira. Den un mundu kaminda kachó mes nos ta baña ku habon di hole dushi, bisti nan na paña pa tapa nan lana i buta nan drumi riba dèkbèd di pluma fini. No ta kos ku bo por pensa muchu largu riba dje. Bo ta desesperá! Ma den tantu desekilibrio, desesperashon ku inhustisia mundial, un tin algu anto ku tòg nos por hasi pa konsolá nos mes i tuma responsabilidat p'e echo ku kada unu di nos ta parti dje pobresa na empatia ku humanidat ta desplegá? Ki bo ta pensa? Hende no ta nase nos ta nase komo ser generoso òf kodisioso? Den e dos kategorianan aki di hende na mundu, bo tin esun ku ni maske kon tiki e por parse di tin, tòg ta biba segun abundansia infinito, ya ku di algun forma semper e ta logra tòfer algu pa por duna un otro. Por ta un sonrisa, un palabra kariñoso, un flor ku el a piki den su kurá. E ta esun ku sa ku e echo ku bo por duna ta bo rikesa. Anto di mes tin esun cu ni mas ke cuanto e tin, tog nunca un ta suficiente. Mante si ei mes t'e pobresa di mas grandi? Awo mi por scoge conscientemente na cua di nan dos mi ke pertenece? Ta ami ta dicidi si mi ta pober na mente of ricu na alma? I na momento ku retonan di bida primí bo te buta bo baha na rudia a hisa kara wak shelu puntra bo mes ku si tin un Dios, ta posibel pa tòg keda sinti ku ainda bo tin algu pa duna? Mi kier sa ku sí bo sa. Semper nos por sigui duna i sinti nos mes enrikesé den e proseso. Ni maske ki sirkumstansia, mi por sigui duna. Gratitut! Pero sea di bida, p'e oksígeno puru, e supstansia primordial ku tin nos tur na bida. Pa kolmo, e ta kompletamente grátis! Si bo dispierta gratitut den bo mes, e ta yuda bo surpasá tur reto i sin ku bo sa, e ta hasi bo e ser di mas generoso na mundu ora bo duna e mesun energia ei na henter bo entorno. E ta dòrna bo kas na pas, un pas abundante ku ta mishi, flui, drenta, yena tur hende ku bo interkambiá kuné. I promé ku nos sa, ta esei mes ta bira e energia ku ta reina riba nos lugá. Ei, mira kon den e aña ki ya aksidente mortal den tráfiko a surpasá tur rèkòrt di krueldat! I ainda nos no a ni drenta mes den luna di novèmber, desèmber kaminda, dikon mi no sa, tur hende ke ansha bira djun razu teriblemente deskabeá. Keré mi! Energia ta kontagiá! Anto lonta di apresiá si huntu nos disidí ku ta basta? Basta! Basta ke ansha ku e pandemia a infektá nos kuné! Bon ta kere ku si kada unu di nos, Djis cohe tur mainta, prome nos drenta trafico pa genera gratitud pa bida, cu nos energia por yuda salba bida? Ancha ta cos cu ta pega y perhudica nos tur y no tin ningun nodi. Si acaso, sali djis un dies minuut mas trempan. Yega bo ta yega sin buta otro yega na nan fin. Mi ta spera cu e siguiente poema cu mi ta comparti por spierta un laman di gratitud pa nos tur, pa den e pida binti binti dos casobra nos tur por celebra cu nos mes ta scoge ken nos ta, hende dushi, infinitamente generoso na empatia, hende cu ta stima bida y stima di por aporta. Obada. Tushi bida ku bo sin fin di aspekto, arkoiris di faseta i tantísimo dimenshon. Den abundansia di bo skochi, hende ta traha nan propio komposishon. Tin ta yené ku ritmo. Añadi tononan di kalor pa por disfrutá di bunitesa i un sin fin di amor. Otronan ta skrap for di nan bida tur nota di humor. Traha komposishonnan tormentoso di ansha i doló. Nos ta parti di kreashon, alabes ko-kreadó, kapas di selebrá bida den tur su splendor. Si djis bo gara tene n'e derecho di nasementu ku ta ofresé tur oportunidat pa por biba kontentu, unabes bo realisá, Ku sirkumstansianan di bida ta materialisá for di pensamentu riba kual bo ta konsentrá. Kada pensamentu, un konsepshon, un energia ku ta manifestá hende, kos i evento ku bo ta topa tur dia. Tushi bida spièrtá for di alma infinito I realisá ku pashon, Awe ami, abo, nos tur ta habri nos alma, mente i kurason pa mañan nos sigui kòrda ku bo ta un selebrashon.